Wɔ ɛfiri saa mmerɛ yi akɔ biara na ayɛ sɛ Ghana politics deɛ ɛmu reba abɛyɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ. W'ani nnye ho koraa Chairman ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden ara na wotumi twe bɛn politics na wotie political stories heheheheheh. Ɛsiane sɛ nsɛm a ɛreba abɛsisi deɛ amanfoɔ bɛdi atɛm, yɛbɛnya interesting stories nso na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na meka sɛ ha yɛ Big Joe Official, ɔdɔ no ma wohwɛ yɛn videos no na wo subscribe ma yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛ drop video biara a wo nsa bɛtumi aka bi. Yɛda ase pii sɛ watie no asɔ pa mu na wa subscribe ama yɛn. Yɛnkɔ yɛn nsɛm no mu. Ɛyɛ naano yi ara, Saturday yi ara, ɛna ɛyɛ NPP, the New Patriotic Party, wɔn kɔ too wɔn presidential primaries anaasɛ wɔn kɔ too presidential, yes, wɔn kɔ yɛɛ president, presidential primaries a wɔn de yii Dɔkta Bawumia as flag bearer of the party. Na after the Election no na nsɛnsɛm bebree aba abɛtɔ dwa. Na prior to the election no deɛ, nsɛm bebree ba bɛtoo dwa sɛ ɛyɛ ɛyɛ Doctor Mahmoud Bawumia, ɛyɛ likely sɛ ɔbɛyi Chairman Nsa Bonsu anaasɛ Napo, anaasɛ Education Minister Doctor Yaw Adutwum, ɛma n'ano Doctor Yaw Adutwum bɛtenaa ɔyɛpa so kaa sɛ, Ɛnyɛ possible sɛ Dɔkta Bawumia beyi no na ɔno koraa no no ɔnhyɛ da nyɛ n'adwene saa. Ɛyɛ Kyei Mensah Bonsu nso adi kan aka ne deɛ sɛ ɔno nso ɔnyɛ interested na mmom Napo deɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ Napo ɛyɛ possible sɛ Napo bɛtumi abɛyɛ ɛyɛ vice president na ne running mate. Na ɛnɛ yi deɛ nsɛm foforɔ nso a aba abɛtɔ dwa yi deɛ na ɛyɛ sɛ ɛyɛ very shocking. Obiara te nsɛm no ɛyɛ obiara nwanwa. In fact mea koraa a mekasa yi Ɛyɛ me nwonwa yie paa. Yɛse former Church of Pentecost ɛyɛ chairman ɛyɛ Professor Opoku Onyina. Ɛnnɛ yi ɔno nso ne din ka ho dendenden. List no yɛse ɔgyina mu dendendendendenden sɛ ɛyɛ likely sɛ saa papa no nso ɛyɛ Ɛyɛ eh Bawumia bɛtumi ayi no as ne running mate going into the 2024 election no. Na saa nsɛm wei bɛto dwa na amanfo bebree no ara ɛredi nkɔmmɔ na bebree no ara ka sɛ oh papa no deɛ ɔnnya. Na sɛ yɛde bɛma no koraa ɛyɛ eh, ɛyɛ vice president Bawumia bɔ ne din koraa no a, papa no ankasa bɛ turn ne position no down. As to whether sɛ papa no bɛ turn ne position no down anaasɛ as to whether sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ papa no bɛyi no deɛ, ɛno deɛ mmerɛ ne nkrabea na ɛbɛkyerɛ. Ɛnyɛ ɔno nko ara, edin bebree no ara aba abɛto dwa a kyerɛ sɛ ɛyɛ Bawumia running mate no, ɛyɛ edin bebree no ara aba abɛto dwa a amanfoɔ bebree no ara rehwɛ sɛ wɔn din bɛtumi apue mu. Na mmom, deɛ ne din di mu akotene pa ara yɛ Dɔkta Opoku Matthew anaasɛ Matthew Opoku Prempeh a ɔyɛ ɛyɛ ɛɛ Manhyia South Member of Parliament, ɔno ara nso na ɛyɛ ɛɛ Minister of Energy. Enti yɛde yɛde yɛn ani adi akyire kamakama paa, yɛde yɛn ani adi akyire asɛm bi a ɛba bɛtɔ pono so bi a ɛfa ɛyɛ Doctor Mahmood Bawumia, Flag Bearer of the NPP, ɛɛ ne running mate sɛm no ho no. Wadaroma, yɛde ne nyinaa bɛbrɛ wo. Nti adesrɛ a yɛsrɛ wo ne sɛ, bɔ mmɔden ara na subscribe ma yɛn. Na Wadaroma, wonya yɛn video no bi nso a, wobɛtumi a na woahyɛ bi ama yɛn. Yɛ a like videos no bi na drop wo comment. Na wo drop wo comment a, yɛn nso yɛbɛkan na yɛama wo reply. Yɛnim sɛ woatie no aso pa mu. Wobɛyɛ ama yɛn. Nyame nhyira wo bebree.